Här Clement, Dir hutt d'Wuert.
Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, deen heite Projet de loi ass de Beweis, firwat et technesch affin Mënschen an de Parlamenter brauch. Mir hunn elo erkläert kritt, wat d'Blockchain ass, net ass oder vläicht ass. Den Zesummenhang mam Gesetzesprojet, dee mer grad debattéieren, ass zumindest net ëmmer ganz kloer eriwwerkomm. An dofir erlaabt mer als éischt eng Kéier e kuerze Resumé, wat dann elo tatsächlech hei lass ass. Mir stëmmen of iwwert ee Saz Ännerung am Gesetz iwwert d'Titrisatioun. Eppes ganz Triviales, eppes, wou ech och an der Kommissioun schonn drop higewisen hunn, datt mer héchstwahrscheinlech, soulaang et intern Blockchaine vun de Clearinghaiser sinn, net emol hätte missen d'Gesetz änneren, well eng Datebank ass eng Datebank, ob se ënnert Blockchain-Form ass oder ob se relationell ass oder ob et einfach en Textfichier ass, oder ob se tatsächlech ganz oldschool op Pabeier an engem Tirang iergendwou stockéiert gëtt, alles dat ass e Wee fir Donnéeën ze stockéieren. U sech sollten eis Gesetzer technologieagnostesch sinn, fir esou Piste fir d'Zukunft net zouzemaachen. Dat heescht, wa mir elo hei eppes ganz Spezielles eraschreiwen, dann ass dat a mengen Aen éischter eng PR-Moossnam fir ze soen, kuckt hei, bei eis däerft dir legal Blockchain-Technologie benotzen. Ech si scho frou, datt mer nëmme Blockchain drageschriwwen hunn an datt mer net nach iwwer eng spezifesch Ausprägung vun de Blockchaine geschwat hunn, well do gëtt et mëttlerweil eng Hellewull. Déi bekanntesten, natierlech ëffentlech, ass Bitcoin, mee och Lëtzebuerg huet mëttlerweil e puer privat Blockchainen, déi ganz gutt am Asaz sinn. Den Här Bauler huet virdru gesot als Rapporter, Merci fir de Rapport an och Merci fir d'Erklärungen, déi Der ginn hutt iwwer d'Blockchain am Ganzen, Lëtzebuerg huet ni gezéckt. Här Bauler, et deet mer leed, hei muss ech Iech Onrecht ginn. De Statsrot huet et gesot, d'Chambre de Commerce huet et gesot. Hei zéckt Lëtzebuerg. Éischtens schreiwe mer eng konkret Technologie an d'Gesetz, wou mer et an eisen Aen net gebraucht hätten, an zweetens gi mer wierklech net wäit genuch. Den Här Wagner huet zwar vill Froen opgeworf, mee en huet awer och gesot, datt mer mat der Blockchain vill Avantagë kéinte kréien, datt mer iwwer eng komplett Dematerialisatioun hätte kéinten nodenken. Den Här Mosar seet dat nämmlecht. Ech mengen, d'Chambre de Commerce, de Conseil d'État, eng ganz Rëtsch Politiker, mee och technesch affin Mënschen dobausse soen, hei gi mer net wäit genuch. An ech denken, dat sollte mer eis unhéieren an drop reagéieren. An dofir freeën ech mech genau sou wéi d'CSV-Fraktioun dann op déi nei Gesetzesprojete fir méi wäit ze goen, fir eng komplett Dematerialisatioun matzemaachen. Muss een dann awer, an dat ass vläicht, Fir zum Schluss ze kommen, soen, Et ass wichteg, datt mer op de Wee vun der Digitaliséierung ginn. All klenge Schrëtt ass ze begréissen, och wann et wierklech nëmmen e klenge Schrëtt Fouss viru Fouss ass an net dee grousse Sprong, dee mer eis an aneren Domänen heiansdo zoutrauen, a wann et ëm d'Digitaliséierung geet, vläit net zoutrauen. Vläit sollt ee grad op enger Finanzplaz wéi Lëtzebuerg dee grousse Sprong sech zoutrauen an domat eng konsequent Digitaliséierung vun deene Prozeduren, déi et haut ginn, no vir bréngen, esou wéi et am Avis vum Statsrot a vun der Chambre de Commerce stung. Mir Pirate wäerten all klenge Schrëtt deen a Richtung vun engem méi digitale Lëtzebuerg geet, natierlech ënnerstëtzen, mee mir wäerten en awer och ëmmer kritesch begleeden an a Richtung vun engem nogeduechtenen a weidergeduechtenen digitale Projet fir Lëtzebuerg matdroen. Villmools Merci. Merci villmools, Här Clement. D'Regierung huet d'Wuert an dofir ginn ech direkt d'Wuert weider un de Finanzminister, den Här Pierre Gramegna.